An nule nih an umpi hna an dawt mi an fapa le cu ram le miphun caah an kut an pek an ke an pek cang. An pum tlamtling ti lo. An nunnak taang rih hmanh ah. Mah ti bantuk cun kan um. Ruat ah khin lung a fak taktak le ka lung um tukmi te khi van chim ka duh bal lo. Zeidah a si tiah cun nizan ah khin ka kau ah vai hika hika i Aizawl i damlomi aa thlopmi pawl um ramca i kut a pekmi, ke a pekmi, kum cheu a pekmi pawl he khan ah Christmas cu dawtnak kha kan ngei hna. ramdang lei pawl nan mah nih zohnak le nan mah bawmhchannak thawng kha mahha kan nei hna le mah ahcun ka ruat i ka lungfak ngaimi cu kan nih caah cun ti ko kan thatho tuk tu tu thla cu ah vai December thla si kum dong si Christmas si le chungkhar chungkhar in khin

An nule nih an umpi hna. An nule nih an umpi hna. An dawt mi an fapale cu ram le miphun caah an kut an pek, an ke an pek cang. An pumtlamtling ti lo. An nunnak tang rih hmanh ah. Mah ti bantuk cun kan um. Ruat ah khin lung a fak taktak le ah mah ka bia he pehpar in pakhat ka chim duhmi cu puthet ke bia chim paoh khin ramca nunnak pekmi ah ralkap ca pasal ṭhanha ca ti khin bia khi chim peng le ah a ruat awk hi kan thiam men la lo. Mah nih khin hmuh taktak, ton taktak khin cun zeitluk dah a fah, a fak, zeitluk dah a fak. Ah nanmah cio zong nan si ko lai. Tu i lai fa, lai fa kan zoh tu pawl zong. Tukum tu thla chungkhar in nuam tein kan hmang lai. Zeitindah nuam tein kan hmang kho lai? Tikhin kan ruat cio si ko na. A hi lio caan ah, a hi lio caan ah ram le miphun caah kan dawtmi kan fale hna, kan ṭale hna, kan pasal ṭha hna, nunnak an pek. Ramrian an tuan, ram an tuan caah hi tluk khin an um timi khi ah minhmuh kuttongh bak khi hmuh kho mi si le mah caah cun aw mah mah ti khin kan si. Mah ca cun ah a pe khotu nih an pe. An pum cheu bak an pek, an nunnak an pek le kannih cu a zei ruangah dah Zei nih khin dah kan donh khan, kan pekchanhnak ding ca khin zei nih dah kan donh khan, nannih aa hika ummi siseh cucun aa ramṭhanak ummi ka nu kan nau hna siseh, ramthumnak ummi nu le pa, u le nau pawl hna siseh zei zei nih dah an donh khenh hna? Kum zong a dih cang lai. Nannih chungkhar in aa Christmas hna nuam tein hmang nan i timh lio ah kan fa le kan nau le kan ṭa le hi bantuk in an um. Ralram ah kan in ral nan tu kho loh. A hmun ah kal in nan i tel kho loh si ko natin nannih nih ramrian nan ṭuan khomi cu chaw le va nan pek kha si le mah nan pek lo khin cun aa zeitin khin dah ramrian khin nan va ṭuan ve hnga timi te kha kum dongh lai zong si cang le zeitik hin dah kan ṭuan khawh chin kan ṭuanṭi khawh chin hna lai ti kha i chim hna ka duh cucun nizan nizan lei ti ni lei ah tlangaunang zongah kan chim cia lengmang bantuk khan Laimi cu ram a neimi miphun ṭhi ṭha tein pupa nih pupa rau ram kan nei miphun sining ṭha tein a ngeimi kan si le kanmah kan chan ah hi bantuk chan ah Hi ti bantuk hin dohthlennak hi kan phan le hihi kan kilveng lo cun minung siman hmanh khi kan nei maw aw ti khan kan i ti cang. Kan ram, kan miphun, kan sining kan kilveng lo bak hin cun kan chan ah a si. Atu bak hi kan caan a si. Le hihi kan vai tel ve lo khin cun kan i theihter lo khin cun minung siman kan nei ma nunman kan nei hnga dek ma ti hna kan rak i ti cang le a sunglawi tukmi si uh, a sunglawi tuk ti cu laimi uh, miphun dang saltang kan duh lo miphun dang kuttang um kan duh lo miphun dang tangah um kan duh lo le Hi tluk phunglam ṭha te a neimi, sining ṭha te a neimi kan miphun cu kan kilveng ding si, kan miphun luatnak hla rian kan ṭuan cio ding si. Le cucaah cun aa tel lo tin maw nan, nan tel lo i um hi nan siarem peng rih hnga ma? Nan siarem peng rih hnga ma? A tuzing pakhat thawng in kan sawm ṭhan hna. Uh, tu kum chung vialte ramrian kan ṭuannak ca uh, a pekchantu nih pekchantu uh, Minung nih a tel kho lomi uh kanmah minung nih khan uh ṭuannak kan a tel kho lomi chaw le van nan uh nan pek kan pek cio ma cun uh mi cheu hna nih cun an nunnak hna an pek an pum cheu hna an pek le kum zong kan va liam deng cang. Uh Kaihan Pu Htet Zong nih tampi a kan chimh. Teinak lei zong kan phanh, kan panh vima le kum zong a dih deng cang le i theihter lo in um bak he cah a sa kho ti bak lo ti khin ka ruah. Minung siman khi kan va nei lam a si hna. Kan ram, kan miphun kan kilveng ding bak khi cu si. tikhin um ka ruat le ah tuzing cu tha ngai kan ruat nak le tha ngai hi kan kan pa le kan pu le hna nih kan tel pi la kan i lawm taktak uh, cu te cu kan in sawm tha kan sawm tha kan request ta pin ah khin kan challenge ta ma ka ti lai I theihter lo khi cu a pam tuk sual la. Minung siman kan nei sual la lo. Laimi siman kan nei sual la lo. Kan phung, kan miphun kan sining cu kan kilveng bak a herh le cucun tukum chungah aa tel rih lomi, aa theihter lomi pawl zong kha atu hin a tlai rih bak lo. Cucun kum vai chung zongah tampi kan i tel le kan i zuam cio bak a herh rih hna ti bak hi vun chim ka duh le fafen siseh. Ka lawm.